Mana kamano endo inye koro Ramogi Ajwang' abiro mana miyo bende wendo na ma kawuono thuolo mondo bende oyangnwa nyinge ni en ng'awa, owuok kanye to tich mane motimo bende e mbui kaendi. Machiegni nyingi owuon en ng'awa? Uh, nyinga ma iyudago e mbui en Lucy Kate, mano be manie ID. En nying achiel ma bende itiyo godo e mbui to gi mari mar bende ID. Oh, yeah.
Lucy Kate.
Lucy Kate ma wuok gwenge mage. Koso kidwani mondo dhano ong'e kumi aye. A gwenge ma wuoke to ok anyal wacho. Nikech pap ka ing'e nitiere gik mang'eny. Eh. Mm, sawa sawa erokamano ahinya kanyo indi ok dang' bende wachun ka ok idwa ni mondo jopiny ong'e kawo kamano indi wadhi mana mapiyo piyo ahinya kanyo indi uh, ah, waseyango ni en achiel kuom managers go eki matimo kata bende marango kendo ng'iyo mbui moro ka indi ma bende abro tuomo ni nyinge mbele kanyo jawinjo mara LTN Luo Trending Nation in e manager manager en jagono mane goteku mokalo e wechego eki mag ng'iyo ni to tijego eki mag LTN ringo machal nade. Ok ang'eyo ni eh, nichako tijni endi karang'o mar bedo maneja mar LTN. Uh, bedo maneja mar LTN achako early April. Uh, nyiso ni uh, early April nyiso ni mano uh, dweno endi mar uh, ang'wen kanyo endi kachakore. Yeah.
Nichako bedo maneja dwe mar ang'wen kachakore kanyo endi. Uh, yeah.
Uh, isebedo sani koro sani thuolo maloyo dweche adek ka idhi kendo itayo weche go mag LTN. Tich teri naje uh, eh, tich teri nere kanyo endi kaka maneja. Uh, ah, tich wadhigo maber cause mm -hmm. Joma ni e LTN, LTN members, family, mm -hmm. team, mm -hmm. gi coordinate. Gi coordinate. Yeah. Uh, un members adi kama marano LTN? Kaka manager sama unyalo ng'eyo uh, jogo iki ma uh, utiyo godo.
Mwatiyogo ma ong'ere. Mm -hmm. Adek but moluorowa to ng'eny uncountable. Okay, ma utiyo godo ma nie board gin ji adek? Eh, yani ma ji nyalo neno most of the time kata kata ka maybe wagolo thum inya winj nying gi kata ka opo ni maybe kata kwadhi kumoro kaka koro no wadhi ndhiwani ginya nenore To nitiere moko. Mm. Yeah, mago to ng'eny. Erokamano. Penjo machielo kete ni sani endi ing'eni ng'ama ing'ama nyadendi ti manage uh, kanyo ne joma chuo penjo nyalo wuoke ni samoro kidibek ni usebedo kugoyo mbaka go iki mag twenyo gode ma kanungo ok ang'eyo ni chal nade kodi kanyo gi weche go iki kaka inyalo bedo ni uh, in ng'ama nyadendi ti manage jomogo iki ma joma chuo Okay. Eti twenyo ang'o? Twenyo gode, misiluongo nang'o? Awacho ni samoro usebedo kugoyo i- i- iwacho gi jomoko Eh. ni usebedo ka unie Utwenyo, yani utwenyo okuti. eh, okuti utwenyo mana gode Kanya en mana twenyo gode. Eh, twenyo gode ma kanugo gode agoda Ineno LTN, Ehe. joma gin active gin chuo. gin joma chuo Eh. Koro ing'e ni kata ki an koro awach ni an, an nyaka di. mag TV. Si ndi? Mhm. Koro dang' atweny gode gi jogo te.
ok ing'e ni giwacho ni oh maneja ni ing'e ni eh, CEO ni samoro gigwenyore kama e wach mar tich ni. Ah. ah. Mm. ah. Idagi. Mano onge but ng'eyo ing'eyo ni ya ng'at ng'ato nigi pache. Be ok wanyal kwero fans ni we bedo gi pa. Nitiere ng'ama ka ok oparo ni watwenyo godego gi siyo to dhi chune ni owe bedo e LTN. Obiro Koro wadwa ni obed abeda gi pache ni ong'e kama. Kama kaka kaka kaka chenro cha. Eh, to ka nitiere nitiere ng'ama be ong'eyo ni ya jogi to tiyo. Kabisa. Koro i- in- e- LTN ka nitiere be ng'ama ong'eyo ni ya ketni to ok otim gi nail tien en ka ni tiche mokete eh? penyono penyono penyono chako chwala kama chielo ni samoro didek bed ni tiyo gi LTN to samoro nitie ng'ama osemako bad jako kacha cha omako bada aze e, ng'at moro samoro tayi kendo en goteku ewi loch mar chunyi taya
koro ineno kae in ajawa industry yes ajawa industry as in koro mano long ni musical industry mm. ka kisebede mang'eny yeah. uh, relationship ni yeah. ok inya keto open open ah, timo mos kuom wacho ni open samoro idas machielo uh -uh, mana mano nikech nikech ineno nitiere ga mm-hmm. kaka e industry ka nitiere fans mm -hmm. kata followers mm -hmm. me ninge no nyuomi mm -hmm. tekiaga no nyu onyuomi eh eh ohere lakini ohere ma kopo ni inyat matwa mistake moro ngeto nge ni nige ngato mm -hmm. but okodwa ni wache opendli eh mm -hmm. koro inge ni kitimo mistake ni timo manti idhi do ka chunya jony koro kata ni chen tigi mama kata koro yani kata support moro kata nti kaka no follow yi mm -hmm. nyisto poko nyisi mm -hmm pok to nyisi pok oyangore mm. but in real sense ni kar in ga chige no nyumi ga tiki Atia. Ee.
Erokamano nyakanyo Nyikwa Ramogi Ajwang'. Pod wan kaendi e chenro niendi mar bende ing'e jathum mari. Kawuono wan kaendi gi bende maneja 001 Lucy Kate ma bende tayo kanyo endi LTN Luo Trending Nation kama bende wago kode mpaka kendo oyango ni mafwenyo nyako tenore gi bende ah, kanyo endi ah, chenro kata bende channel onogo motayo kanyo online ma bende en e e kanyo maneja mare. Igombo ni chieng' moro achiel LTN ochop kanye gi tije mar bende ng'iyo kendo rango gigo eki ma wuotho e piny kaluo. Gi sani wan gi programs mang'eny mm. ma be kata nyocha wa brief chieng' birthday mar Omarich yeah. cause LTN is now becoming a big team mm -hmm. it's a company yeah. eh. koro wantie mbele ka mm -hmm. wadwaro manyo upcoming artists mm -hmm. mbele ka mm -hmm. Wabiro bedo gi program mar konyo nyithindo ma nyiri ma ok nyal jiweza. Mbele ka wabiro kawo let's say ni kata ka Migori County, yani counties mag Luos, wanyalo dhi, wanyalo kata extend kwa neno ka gigo dhi maber. Wabiro keto kata ni wakawo nyathi achiel achiel achiel wapuonjo. Mago programs ma wan godo. Mano gima bende udwa ni uket e tim? Ee. Koro nyiso ni useketo kanyo gima dho kisungu luongo ni strategy kaka bende udwa ni mondo uta chenrou kuom konyo jogo eki kende bende ma ok nyal. Mm. Ah, ki korka koro igombo ni LTN chieng' moro ochop kanyo. Chieng' moro ka Nyasaye oyie to ubede kata inyalo bede yamo. Be en kanyo lek maru koso uneno mana uti atia online? Yeah, wadhi bedo e yamo. Ka ber to dwe mar apar gariyo idhi yudo ka mano gima osebedo complete. Wawachni gi dho kisungu ni congratulations. Ka un gi lek mar bedo e yamo e kanyo endi to seche moko kata Ajwang' Junior ma go dhoge kaeni endi dedek yudo tich kanyo endi. Erokamano ahinya kanyo kuom bedo gi paro ma kamano endi. Ah, wadhi mana mapiyo piya ka wachiegni tieko kamano endi. Agombo ni mondo ang'e ni to boss ni. In boss ne to en boss ni. Ne suno kayo malich mokalo. Kanene oda ng'ech. Adwa ni mondo ang'eye matin kowuok kuom ni to ang'o mane otimore momiyo ne ondhiye mowiti oda ng'ech koda ka osiepne Maka Willy?
Ok ahero ga wuoyo ga e gige ji. But according gi gima nonyisa, nonyisa nitiere post moro Lavender Nyajera eti akia ni no post. Then wakia ni o- o- ogole to Web ochako poste. Koro gino ere mane omiyo nomake. Weche mag posting ma bende timore koni gi kocha cha ne omiyo nondhiye. E, mano kaka an nonyisa nikech ato nok aneno. Koro akia In- ni sama nadhi e mbui no noyudo ka nosegole. Nok aneno but mano to e gima nonyisa. Ing'e ni in manage nyaka ing'e gigi te momiyo sani endi nyaka ilidh na lidha it oboke ni to ne chal nade. Oh, koro
by the way LTN nitie nyaka gi lawyers. Lawyers nitie LTN ka? Mm. Wan gi- we have our lawyers. En ena ni ok wadwa keto gik moko awi awi. Eh. LTN koro is not individual kaka ging'e ga ni en omari mm -mm. Eh, it's a big team koro en gima omakore ma atamre gi nono eh, koro en aena ni wadwaro ni wa take time mm -hmm. kwase take time wapango gik moko kaka gik moko bedo mm -hmm then koro wabro keto gigo koro ji ong'e eh. mana ka watieko kanyo endi Lucy keto kamano kuom bende yudo kinde mondo ichak ilos koda ka endi amor ahinya ka wagoyo mbaka thum round timo weri ka jomoko goyo dhogi Kendo comment moko nitie ma wacho ni oh to kara ka en manya kamano to iwere nang'o? E, ochalo nade ka niyo Kathumo owero nyingi kanyo endi Lucy Kate? Eti Kathumo wera. E Kathumo weri nirwako nirwako wachno nade kaka koro boss ni okawo kinde ma ondiko wer ma owero godo manager 001?
Dong na namor. Nimor to joma Nokwongo consulta.
oh, nokwongo loso mondi. Eh, nikech ok onya wer kok openja.
Jomoko hinyore kamoro. Ah, ah, Ka en ng'ama ong'eyo, ing'eyo. Ji- Ing'e ni ineno piny kae, onge ji ok nya bedo let's say ni o- mi dhano mia achiel. Ji mia achiel gi Kata in emibed ni ing'e timo ang'o, ok ginyal sapoti te. Ee, inya yudo kata ka 30% gin gikia. Gin gin kanyo but gikia. Aya, 20% en ong'eyo, en ka ji dhi koni to odhi, ka ji duogo koni. Koro inya yudo kata ka 50% ni ema bet at least ni kodi ma kata rach kata ber. Ee, but ka gin jomoko ma let's say ni osebedo e industry ahinya, nitie gik moko ma. Koro ajawaka, ajawaka iwero ji. Mm. Iwero ji miyudo ka ower ng'ato video shooting kende kinen. Mm. Tiyudo ayuda kata ka ng'ano ero. Ing'e ni ah, ng'ano mm. onge kata gima gisebedo ka gitimogo mm. ni, ni wimbo tu. Ni wimbo tu. Mm.
Ero kamano nyalo siket kuom yie mondo bende ilos ka jwanga juni a chiro ni mar bende ng'e jathum mari. Wach mogik me kodo fans gini un kaka lo siket koda fans kod duto te mar LTN Luo Trending Nation.
Okay. Uh, wach ma dawe godo fans en niya wan wan ka nikech chun eh kaka udware kaka watim kunyiso wan wamed sonyo adieri bwabro sony usony ne gi matindo tindo eh wabro sonyo to kuwacho ni koro wawe gi kanyo to waweyo kuwacho ni wadhi wan wan kaka uwachi kaka watim eh kaka watim kata uwacho ni koro chakre sani to wawe uru gini

ma bende osebedo ka tayo kanyo kendo keto e rang'inyno mowinjore wechego eki mag ng'iyo ni LTN obedo e gi lony ma nyasani endi mar tayo kendo keto wechene e okang'no endi mamalo. Waromo e tielo machielo ka nyinga en Ajwang' Junior.